Кэллибит биһиги Аппааныга. Дьо бэтэрээннэрэ түмсэммит хатырык диэки суолбутун туттубут. Илья Егорович Винокуров бүүһүгэр кэллибит. Манна билин хаачыстыбат үһүгүт. Порфирий бар, Амос Миша бар, Прокопий бар.

Илья Георгиевич Винокуров аатынан музей. Бүгүн буоллаҕына бары илин аҥарбатбыттар үһү музейдар. Ол иһин буоллаҕына биһиги өрбөтүбүт, дьэрэ крутой массыынаҕа киирэбит. Добрустовеҕа буллаҕа эттэ аты баар
этигим куһа чүөтэх диэбиккин бүттэн олох били туга баарбы систиэмэтин тактиката туга өйө мышлениета олохатын була

Үтүгүт былаан укта сылдьыбыт.
Сомоҕолоһуу диэн. Фармацияны ыытан ийэппит диэтэ. Дьэ, модуппут остановкатар кэллибит, билэргит курдук, көрөргүт курдук, Максим Кирович Аммоса,

Бовт, бэс мастардаах, харыйа мастардаах, хатыҥ мастардаах, уруккута детсад буола сылдьыбыт миэстэтэ диэн буоллаҕына, очуй баҕайы мастары анаан олоппуттар эбит Манна кыра дьиэлээх эбит музей бэйэтэ туһунан маны музей оҥостон сөп эбитин көрдөххүнэ дьэ кинигэлэрэ оннук ыстанан ахан тураллар көрдөххүнэ убайбыт убай билигин тахса ааһа мин эмиэ түннүгүнэн көрдүм ээ киирэн устуохха баар да көр да күрдьүгэ улахан үрдүгэ хай бай баргын да

Аха, бэйэлэрин эрэ остоллор ол. Дьэ, пенсионердар кэллилэр. Пенсионердар бары муһуннулар. Бастапыр. Кері, блин, Хатска Отут сирин көрүөххэ биирдэ кэллэхпит дьэ бары дьэ. Музей была дьэ. Көҥөннө дьэ. Да ол бардак туох болойда. Э, дидж баран баран эрэ. Музей көрө баран.

барабын диэбиттии Дьэ, онно билигин маннык да үчүгэй. Кэллибит хатырыкка киирээһиҥҥэ, билигин эмиэ хатска түһүөхпүт, видеоҕа булуохпут. Массыына иһэр олейн тураабакка турабыт. А

Сопковнига Валерий Михайлович диэн бэйэтэ Уус Алдантан төрүттээх. Ким этэй? Уус Алдан ханнык этэй? Ким?
Дьүпсээ, Дьүпсээ.
Манна көтүөттээн олорор. Онтон бу үйэтин сааһын тухары сүүрбэччэ сыл
туохха олорор иһигэр
олорор иһигэр мантыгын бу участковайдаан кэлбитэ онно бу дьэ куттара манна уруктаах барытын билэр биһиннээр чөйдүк билэр бар туон тиит курдук сомоҕолоон сылдьан сорукпутун ситиэҕин соргубутун тутуоҕун аммосов э убайын тылтыла эбит э киир василий сыдьааннара диэн сыдьааннара
Оны бу бу тахайа турбулur били ман сиби бары киириге балаға. Тобус ол манна он турбуттар.

Чэгий Арыыга Максим Кирович Аммосов балаҕана турар диэн эбит уонна кини балаҕанын иһэ диэн имитация. Бу тәйдиир үбүт охранник опта кай тәйдиир маны. Антон үһэ охта. Ата ана төлөр кырылар.

Хамаҕатта фаршированнай блинита бар уонна хамаҕатта халаата бар курдук. Бу балан бүлүүттэн кэлбит хапгыста халаата бар. Оттон Куһулана бу Мыымах уулуссаттан кэлбит алаадьы баар. Ленскэй уулуссаттан кэлбит алаадьы баар. Бүтэ.
Бар энне улдум Саха уола Саарына Прокопай саҕалыы баһын кыыныттах хостоон таһаарат дьэ. Билигин дойдутун анаабырын табатын этин дьэ билигин

кэпсэппит ону бу икки саха бу элбэх казахалар бу икки саханы мин кытта хаалыам этэ кинилэри тутуһум этэ диэбитse мин билем кинер наһаа чутунноохтор диэбит ама диэбит идеология винокуровсти бараларын билер эбит атыталаабыт онно ол эппити казахты саңарбыт өйдүүрүн дойдутун өйдөөппүн диэбит онтон иккистээн саңарбыт казахты атыннык ону хадам өйдүүр үһүбүн

Ону булана Лена Максимовна этэритэ бу репрессия кэмигэр били аймактарын хатыстаары ининник уларыппыттара буолуо дии. Или болланы баар фальсификация буолуо киммит тухатар дии. А так болланы мин агабар итэҕайбин агам куруйбутан Асия Васильевна. Онон мин эбэм Асия Васильевна диир. Уна ола бу Оччону бу ийэтин кытта түспүт буолуохтаахха. Ону Филиппов бастакы кинигэтигэр бу портрет баар уонна «С матерью Анастасией Васильевной» Онтон ол кэнниттэн биһиги Платон Алексеевич Слепцовпут хатарык учуонайа эмиэ Анастасия Леонтьевна диэбитэ. Аны төрөөбүт сиригэр буоллаан сирин туһунан ини били биһи мүккү хатааппыт син модуттары кытта потому что модуттар булар эми хатырыктар диэн буолаллар. На самом деле соҕуруу хатырык сирэ хатырык буоллаана бириис сирбит көпкө араҕас.

Онно бу Дьаа Гришина коруолу көрсүбүтүн, онно били кими иһин көрсүбүттэрин туһунан. Хайдах киһи эрэ сөҕөр. Суруйаллара да хайылара да исидер бараха оккуллана вообще бэт болуирахтаах курдук ойун синик пахалаяччыра буолбата хаппыт.

Аттара буоллаҕына ырыган, көтөөх. Аттара ырыган, көтөөх. Хата үрдээн хатска түспүттэр.

Кэлэр бу үс бүтэһигэр туохха подметка көстөбүт аллара. Маннык гына. Числав Николаевич Махарзевскай халалтылаах. Халайытынан. Ура! Ура! Слава!